Mela, bħala proċess tal-qubbajt bejn l-abjad u l-iswed totalment differenti, sewa, jiġifieri l-iswed għandu proċess għalih u l-abjad l-artab għandu proċess għalih. L-artab trid tibda billi issajjar il-karamella fuq ġiex burners, mhux ġal-forn, għax hawn ħafna jgħidulek iddaħlu ġal-forn, il-forn tingalja l-lews. Qabel tibda tingalja kollox Mela l-ewwel li tibda tingalja l-lews u l-ġellews tiżen għal kull tisjira tisjira tagħmilhom ġallandi biex kif intu sajjer batlanda u mhux toqgħod tiżen dak il-ħin qed tifhem u mbagħad niżnu l-bramel biz-zokkor ngħidu ħansajru 20 tisjira llum mela rridu nimlew 40 barmil għax kull tisjira għandek ġiġburhom. Allura tiżen 40 barmil. Mbagħad tiżen 20 eh, landa lews. Mbagħad tibda tipprepara l-forom. Tgħid mela jiena minn kull tisira noħroġ ħames forom. U tibda titfa' it-zokkor, il-glugos, ikenna bottijiet ikunu blużin ma noqogħdux niżnuh Timlieh dak, timlieh sa fuq u timla u tagħmel. Kif titla sa ma titla t-temperatura, tħabbat li xkuma. Meta tgħid xkuma għandek l-abjad tal-bajt. Mela waqt li jedha ssir il-karamella bġiex borom fuq in-nar, għandek il-mixer idawwar li xkuma. Namlu ġiex borom tal-karamella bġiex temperaturi differenti. Tagħmel l-ewwel borma b'temperatura, titfaħħa fuq li xkuma, Tħalliha tħabbat biex tikber bil-ixkuma sa ma qiegħda titħabbat l-ewwel karamella mal-ixkuma, it-tieni karamella għadha tiela fuq in-nar, xi temperatura trid tkun ħafna iktar mill-ewwel waħda. Mbagħad kif tara li din eh, waslet li ġifieri gummat kemm suppost, l-oħra tkun orbot, ittallaħħa sa temperatura li u tarġa' titfaħħa fuqha. Tarġa' tħallija ddur ġal-mixer Qegħdin nitħattu taħlita ta' 80 kilo, eh, jiġifieri. Kif ikkun gummat it-tieni karamella mal-ġalaġna, tagħmel aktar slow u titfala l-lews u l-ġellews u l-flavors. Ewa, kieni tal-vanilla ħat titfala l-vanilla u kieni tal-strawberry ħat titfala l-strawberry U tħallija id-dur ħaj jitħallat il-lews mat-taħlita kollha peress li għandek taħlita kbira. Mbagħad mbagħad nitfu l-mixer, naqbdu il-garderetta, nitfawha fuq tank bir-roti, immorru fejn l-irħama li rridu naqalbuha fuqha bil-corn flour fuq il-wiċċ tagħha biex ma teħelx. Naqalbuha, inqattawha biċċiet U nibdew nistivaw ġat-tilari, ġal-forom. Għanna ngħidulhom tilari. Issa t-tilari jkunu tgħid illum ħansajjar pereżempju iż-żgħir, għandna tliet daqsijiet, iż-żgħir tan-nofs u l-kbir. Tgħid illum ħansajjar iż-żgħir biex ħin tqabbad il-magna tal-packing tgħid tqabbad tilha plastik size minnhom. Għan illum insajru kollha dan biex ma toqgħodx tibdel ir-rom blu u tissettja l-magna, għad tgħid illum qattajt u pakkjajt kollu da sajs. Bat l-għada tgħid qattajt timla sajs ieħor. Qed tifhem biex ma toqgħodx tibdel kull darba ehm, il-setting tal-magna. U ehm, kif tlesti il-forom trid tħallihom fuq l-irħam Salada. Ma tistax tqattaw dak il-ħin. Titħallih salada biex jiksaħ. Lada fil-ħodu. Niġu naqalaw il-blokki minn ġal forom. Noħorġu għan fejn il-magna li tqatta. Nibdew ikunu tnejn, wieħed iqatta u l-ieħor joħdilha. Mbagħad imorru ġottilari fuq karru għal fejn il-magna tal-packing. Mbagħad l-istess hemmhekk wieħed jitfala fuq il-konvajer, l-ieħor joħdilha u xħin ħodilha jagħmel l-label mill-ewwel. Jiprintja l-stickers u jweħħel l-stickers joħdilha u jweħħel l-sticker kull darba. Mbagħad nippreparawh ġo kaxxi u ndaħluh fil-koldrum u kull meta jiġu l-lavranti biex jiżnu. kull ġimgħa jriġu jiġu jittopjaw sewwa, pereżempju ramaw dil-festa, jinqosni daqshekk kbir, daqshekk żgħir. U kif jiġu jsibu x-xogħol lest, tifhem? Issa liebes hija totalment differenti. Wieħed sajjartu llum u qattajtu l-għada. Liebes sajjartu u trid tqattgħu kwart għaxar minuti wara għax jekk jibbislek ma tqattgħux. Dak ma tistax tqattgħu bil-lub għax jfarraklek. Allura ta' qalbu ssajjar karamella ġifieri l-istess bħall-abjad imma m'għandekx kuma dak. Issajjar fuq il-burner l-istess U borma borma, mhux ġiex borra, m'għandux x'jaqsam mal-abjad. Ittalla t-temperatura kif tara l-karamella li saret titfa' l-allews u l-ġellews u l-flavor nitfewlu bastun tal-kannella taċċi tal-qronfol miegħu għat-toma. Taqleb fuq l-irħama, tqelbu, għandna forom tal-stainless steel ħadid jiġifieri mhux injam, l-oħrajn iridu jkunu tal-injam bil-fors. Eh, Tamlu ġal-forom, Tressaq fuq l-irħama, sa ma biex it-tisjira tibqa' ġejja waħda waħda wara l-oħra. Ifhimni aħna meta nsajru dejjem trikkun wieħed ma tisir u l-ieħor qatta. Ħalli ttalla aktar fix-xogħol, ma tistax issajjar u tqatta wkoll, inkella ma titbaxx in-nar bil-Malti. Għal ġiex burners jagħtu borma naqliba l-oħra tkun waslet u kull darba naqleb fuq l-irħama u intihom ħajqattaw. Imbagħad. U wara ftit minuti X'in tibda tmissu hekk b'subgħajk bejn qiegħed tartab u iebes? Jaqlagħlu l-forma minn ġo fih, jitfgħu fuq riħam oħra u jqatta'. Għandna gejġ. Inwaħħlu biex is-sajżiqdi kollha jiġu ndaqs, tagħfsu fuqhom u mbagħad tkompli tqattgħu bis-sikkina. Issa meta kkun qiegħed issajjar l-iebes, importanti li Meta tkun qiegħed taqleb, titaqleb fuq irħama mhux stajna sil, għax inkella jeħellek. Tidlek l-irħama biż-żejt biex ma jeħellekx u jekk pereżempju llum għandek 30 tisira jew 35 tisira jibes ma tistax taqlibhom it-30 tisira fuq l-istess irħame għax tfaqqa ħilek. U t-tieni net barra li tfaqqa għandi ġifieri nfaqqa Għax, fhimni, fis-sajf, fil-boom tax-xogħol, jien ġieli bil-lejl inkun maqbub bla xogħol, peress li dak m'għandekx mixers u lupi biex tqatta' ma tagħmel storbju. Immur narma l-mara fil-weekends, ġol-festi, u mmur insajjar il-qubbajt liebes jiena. Tifhem jiġifieri, ah, ikellek id-domanda bil-fors l-irħam tittateħ naqra aktar milli jiflaħ. Ah, importanti li tgħid għal-minu tgħid lebt għaxra, għaxra fuq irħam oħra u għaxra fuq irħam oħra biex issarraħ naqra l-irħam kollu. Ah, dak jaħraq itaqqab, eh? It-tir naqra kultant entu tħawwa tittirlek naqtaq tira ta' timmarkalek ta' F'kull oġġett li tkun ħa tagħmel għandek ħafna praparamenti qabel. Jiġifieri n-nies dawk mhux sa jarawh jew x'kont qed tagħmel. Jiena pereżempju biex għamilt il-karamelli, missieri boqa' jmur jaqtagħli l-ħarrub, nitħnuh ħalli meta nkun ħa nsajjar ningaljah, nagħmel il-ġulepp. U mbagħad kif naqbad insajjar għandi dak kollu lest, mela l-ġulep lest. Għattalla l-ġulep u sajjar u tgħid għandek ħafna preparamenti qabel qed tifhimni. Ġifieri dak kollu xogħol li ma jidhirx mhux jiena ħobb nagħmlu pereżempju bħal karamelli mhux se nitfagħlu essenza tal-ħarrub. Jien insajjar il-ħarrub, nagħmel il-ġulep bih Jien anke f'ġulleb tal-ħarub nagħmel ġall fliexken u dbih għal biex iħaltuh mal-misħun u hekk. Ġifieri dak trid issajjar qabel. Bħala ħelu tradizzjonali għandna ħelu li huwa fil-festa tiegħu. Per eżempju għandek il-karnival Tagħmel il-prinjulata, dik nagħmluha wkoll. Imbagħad tiġi jibda r-randan. Qabel randan nibdew bil-karamelli tal-ħarrub u kwarzi mal, figolli. Dak kollha eh, attività bħal speċi ħelu tal-okkażjoni, mhux li tagħmlu qed tifhimni mista tagħmel figolli sena kollha u tbieħhom jew il-prinjulata dawk biżmienhom qed tifhem Aħna nibqgħu għaddejjin bħal speċi minn staġun għal staġun. L-aktar oġġett, mhux li nibgħod għax ma rridx ngħid li nibgħod, imma l-aktar ħi, l-aktar li joħodlok ħin, il-peniti. Il-peniti dawk fihom ħafna ħafna, dawk għoljin. Rħilu barra li l-materjal għoli imma l-ħin għoli aktar minnu, il-ħin li fih. Mela meta għamilt Il-penit, trid tissajjar it-tisjira tal-qubbajt. Tqattagħha biċċiet, tirrumbla. Tirrumbla taf li huma jkunu jisom sigarri. Mela irrumblajtilhom. Inkun jiena nirrumbla wieħed ma' ġenbi jqatta' il-qisin, nagħmluhom strixxiek fejn xulxin u nqattaw. Imbagħad imorru kien hemm xi tnejn oħra jirrumblawhom ġalosti. Imbagħad minn ġalosti kien hemm xi tnejn oħra Jippakkjahom ġol-fidda kkuluriti, kollha kuluri differenti. U mbagħad kif nillassuha, trid toqgħod tgħoddhom ġol-boroż u nagħmluhom ħamsin ħamsin jew mija mija skont dak fihom ħafna ħafna logħob. Fhimni, għax-xogħol tiegħi trid il-paċenzja, imma nara bniedmin anke għandi ż-żgħir pereżempju kalmi. U madonna meta nara jibda jaqbadni le.
Il-perit ngħidlek inkun sinċiera miegħek dejjem jiena neħlhom għax it-tfal qishom jorqdu fuqhom. U jiena kważi naqbad it-tilar u nibda d-dejja, ja. Ma naqafx issa drajthom, ġilqas naqaf break nibqa' d-dejja u nobra moda. Imma xi ħaġa li hija passjoni tiegħi hu li ma niddejjaqx nagħmel għax jiena da xogħol inħobbu ħafna. Meta kien hemm żmien li jiena waqaft, ma stajtx immur, ħassejtha ħafna għax għaddejna għalhekk tal meta sfortunatament imrattu. Kien xi ġimgħatej tliet ġimgħat qabel il-Milied. Kont lestejt bid-dar ġifieri lesta mżejna u hekk. U tabib qalli mur ġib ir-raġel ħa nkellmu, għedtlu għala. U beda jkellimni U qalli m'intix qed tifhimni. Qomt minn bil-qiegħda għedtlu isma' jien għandi xi kanser jaqaw. Qalli jiddispjaċini su wiċċu u rasu qalli jiddispjaċini qalli iva. Qalli għandek tumur. Kull ma għedtlu mhux għax xi ġrali għedtlu ommi kif ħanejdilhom ġej il-milied. Bum waqgħet mal-art. Ma nafx ġar iżjed u mbagħad daħalu rani nikpi u nduna mal-ewwel qalli ġara. Għalli għandek għajni komunnar. Għetlu t-tabib tajtlu inti għetlu għon għetlu jiena. Għalli inti taf. Għabat għetlu, għetlu idek għetlu għantik il-rigal tal-mini, għetlu għandi kanser. Kienet sajetta fil-binazzi, ma pero jiena nkun sinċira, tant nħobbu il-xoltana li ma bdex la t-kastija jen nifsi U ċertu sentomer kienu hemmhekk, rajthom, u ma kontx nurih lir-raġel x'jiena nara. Imma f'did-dinja li jiġi ma tix tgħid kemm hi miskina jew kemm jien hekk le, trid tgħid irrid niġġilidlu dal-oġġett u rrid nerġa' niġi mgħari kif kont. Dik il-motto tiegħi. Nipprova, għax imbagħad ġieli tegħreq u xi kultant. Ma dejjem qegħdin hemmhekk għal xulxin u dejjem nagħmlu l-kuraġġ lil xulxin u jekk wieħed jekk wieħed minna jkun ħajjereq, wieħed jgħin lil ieħor biex jiena li ntella' lilu u jtella' lili. Imma mbagħad ġifieri ħriġt u qed jien issa ħriġt qed infeq bil-mod. Infatti, Mar jarma kien ġol-villaġġ tal-Milied ftit wara ta' l-operation. Ma nafx fejn mar jarma u għatlu jiena ġejja miegħek ta' għalli xiex għalli għati ximja. Għatlu muħa nerfa xej, għatlu ma jiena ġejja miegħek. Għatlu plis tħalli nixaw, taf kemm nħobbu x-xogħol. U dmort miegħu ġifieri xorta, d-dinja ma tixtaq ta' qalbek, ja? Kellni bżonn nibqa' cancel free issa, dik dejjem li nitlob il-Bombin. Ħa nkun nista' nkompli niltaqa' man-nies tiegħi, in-nies tiegħi il-parruċċani tiegħi saru l-ħbieb tiegħi, dik li nista' ngħid, in-nies. Qisi nagħmel familja oħra kull darba meta noħroġ inbigħ jiena, nitkellem man-nies. Għadhom sal-ġurnata Imqassra tal-lum. Immur f'ċertu festi jiġu jistaqsuni kif jiena. Sorry ta' ma rridx inweġġgħek jgħiduli. Imma nista' ngħidlek kif int ngħidulhom anzi thank you u napprezza li intkom taħsbu fija. Hekk ngħidulhom, ngħidulhom thank you ħafna. Veru nieħu pjaċir min jistaqsini. Daqshekk x'fiha ħażin.
Ix-xewqa tiegħi dejjem kienet li narma ħanut x'imkien post turistiku u eh, nuri li turisti dak il-ħin nagħmilhom bħal display kif isir il-qubajt. Diġà għamilnija mal-Maltin bl-attivitajiet li jsiru fix-xitwa eh, bħal Kaza Fornaro, Chocolate Festival, Birgu Fest, dak għandi karru tal-istainless steel bil-wiċċ tal-irħam u nsajjar U naqbel u bajt hemmhekk. U n-nies tiskanta minn min qatt ma għaddielhom minn moħħu li jrid jixtri biċċa u bajt, kif jarawk tagħmilha, tqattagħlhom dak il-ħin taħraq u ddewwaqulhom jaħraq, jispiċċaw jixtru, jiġifieri bir-riħa wkoll in-nies. U dik ix-xewqa tiegħi, pruva, nixtieq nipprova nagħmilha mat-turisti. Meta jagħmel il-qdi tal-qubbajt isajjar quddiem in-nies, jiena nkun fuq l-istand l-oħra tal-ħelu, imma nkun qed insegwi. Eh, tara n-nies jinġabru, jieħdu ritratti, namlulhom il-platina biex jittejstjaw huma biex ikunu jafu se jixtru u x'inhu jagħmel eżatt. U bad pereżempju tibda tismagħhom aħ taħraq ejja nixxu borża taħraq, qatt ma xajna borża taħraq. Imma l-feedback tagħhom tan-nies vera tarahom hekk li qegħdin jieħdu pjaċir jaraw xi ħaġa Mhux tas-soltu ara qed jagħmlu hawn il-qubbajt, ara tarahom jiefqu quddiemek hekk, iħarsu speċjalment meta nkun Birku Fest u meta nkun Casa Fornaio. Ħafna meta kont inkun lili li Mellihina hemmhekk il-Mellihina ma tlaħħaqx eh. għal qubbajt jaħraq jixtruh ħafna, jogħġobhom ħafna hemmhekk. Issa bdejna bnejna Biċċa il-Crafts Village ta' Qali. U kil bambin irid nippruvaw niftħu hemmhekk għax dawk is-sentej tal-Covid kellna nifqu naqra, fimni għamilt sentej wieqa fiena. Ifimni l-Covid hawn minn laqtitu naqaslu per eżempju 50% tal-biznis tiegħu, ifimni u btejt għal minu baqa' għaddej. Jiena spiċċajt li tant kemm leqtitni 100% spiċċajt Mort naħdem man-nies. Kien jagħmel minn kollox ir-raġel tiegħi. Immur anke b'bebbuġ konna mmorru naqbdu fi żmien il-Ġimgħa Kbira biex inbigħuh biex ta' jdaħħal xi ħaġa. Sentej tara r-raġel tiegħek imur tara tgħaddi minn quddiem il-bieb tal-ħanut tarah magħluq. Jiena kelli ħamsa full-time miegħi, tnejn minnhom it-tfal tiegħi. Kontra qalbi kelli waqqafhom ukoll hu. Dik weġġatni ħafna. Dik li tkeċċi lil uliedek tweġġani weġġatni ħafna. Kellhom isibu xi ħaġa x'jagħmlu. Fehmthom is-sitwazzjoni x'inhi għalfejn jien għamilt hekk hux għax huma jafu li jiena ma keċċejthomx għal xejn u dan. Anzi kienu jinkwitaw għalina, kienu jinkwitaw għal missierhom għax jaraw inkwitat u fil-għaxija. Pruvajt għamilna xahrejn nippruvaw naraw sa jiġri, imma kif rajta li ġejja fit-tul u l-biċċa tax-xogħol qiegħda tiggrava, kelli nagħmel stoppu. Għax ma stajtx tgħid għal min hu naqasli ftit mix-xogħol tgħid bqajt għaddej tgħid għal min hu tiġbor ħaqq il-paga tiegħek u tal-ħaddiema. Xejn, totalment xejn. Aħna x-xogħol tagħna barra li narmaw fl-istalls fil-festi, Mela festi mħassrin meċ isiru. Natu l-lukandi, lukandi vojti, magħluqin. Natu s-souvenir shops ġa Malta u Għawdex magħluqin ukoll fil-bidu kienu għalqu għam turisti ma kienu xed jitlu. Ġifieri ma stajċ, ma stajċ inkompli. Spiċċajt minn dlam sa dlam xogħol, Spiċċajt ma nagħmel xejn.
Amma għaddit ukoll hekk il-bambini ritu. Ġajna bdejna issa. Tiena wara l-Covid bżajt li l-festi ħajħdu daqqa ta' ħarta. Minn triġar għal kontra. Aktar in-nies irvillaw għal festa. Ilħaq ġlied ta' fil-festi ta' jiġifieri fil-marċi tal-ofsinar eh, tal-ħadd. Imma qabel kienu jagħmlu Eh, biċċiet ta' seretizzi ta' njama. Jagħmluha ġal-fidda. Jagħmlu bħala display eh, eh, bija ħalli kisir għax meta tinqala ġlieda u jkun ma ġemp il-mejda tal-qubbajt u jmorru id-dejju u jixtu l-qubbajt. Biex ma jaħdu nix bieċa qubbajt, kienna namlu l-injam pakjat u jitfaw l-injama, kun jibs aktar.
Ifhem, dan qisu family business, u hemm jiena, hemm ir-raġel, hemm il-ġixti tfal tiegħi, jiġieli jiġu bla ragħajjes tagħhom jgħinuhom, hemm hu r-raġel tiegħi, it-tfal it-tfal tiegħu għandu tnejn. U mbagħad għandna ħafna ħafna ħbieb li jarmaw magħna. li dejjem xtaqu ġifieri jarmaw mejda u jien għandi waħda ġieli nkun qiegħda niċċajta u ngħidilhom isma' tridu tarmaw mejda magħna pereżempju l-ewwel jgħidulek u mbagħad jgħidulek nipprova ta' u kull min ipprova dejjem għala lira u jagħmlu l-kuraġġ u jerġgħu jiġu. Mifhem bħala familja meta nkun qed innaħdmu hemmhekk ġol-fabrika imorru tajjeb ħafna daqqa ġejjin it-tfal jitkellmu miegħi U daqqa jkun hemm il-kunjatu ħdejja noqgħod nitkellem miegħu. U daqqa deħlin jixtru, hemm nara x'għandhom bżonn. U daqqa mur fejn ir-raġel ngħidlu x'qed tagħmel, kien qed tagħmel pereżempju li jibes immur deħ. Ġifieri ssib, u nsibu x'nagħmlu, għandu pjaċiru. Daqqa naqbdu pereżempju morna ġo festa, noqgħodu nitħattu kif morna, ġo fiha x'kien hemm u hekk u da.
Jiġifieri ġieli tikolielu.
Kif? Ġieli tikolielu jiġifieri. Ejju, ejju. Insomma, ma tax tiskarta ta' ma' Robert għax noqgħod bil-qeda kif nasal u jgħidilna tfaw moħħkom hemmhekk ħanibdew għax illum għandna ħafna ħafna x'namlu. U nagħmilha qatim ma' ġembi u ngħid mela dan xogħol illum. U nibda. Ifimnina dik ix-xewqa tiegħi li tgħid għal mienu ntirtetu. Għax ħadt ħafna xogħol, infaqt ħafna flus, tifhimni, jiena hekk ngħidilhom għandkom is-sodda mifruxa mhux bħala bħal speċi jiena, orrajt jiena sibt ċertu xogħol lest u għalmuni, imma mbagħad biddilt il-confectionery bnejt ta' qali, infaqt ħafna flus. Meta bdejt jiena, konna nibdew berba stoq berba mwejjed fil-festi.

l-imqabba ħa l-għaxaq. Meta xi snin ilu kienet ittieħdet id-deċiżjoni biex mill-pjazza tar-raħal jitneħħew il-gabbani tal-ikel u dawn jitpoġġew iktar 'il barra miċ-ċentru tar-raħal, il-mejda tal-Qubbajd kienet eżentata minn din id-deċiżjoni u dan sar għall-fatt li l-mejda tal-Qubbajd hija parti integrali mill-armar tal-festa Maltija. Il-Qubbajd l-Abjad dejjem kien it-tradizzjoni, sewwa l-Qubbajd l-Abjad. Imma mbagħad maż-żmien bdejna, bdejna ndaħħlu taċ-ċikkulata, bdejna ndaħħlu tal-istroberi, tal-frawli, tal-larinġ, tal-minta u bdejna inħalt biex tgħid turisti flok ħadlek biċċa bajda, ħadlek biċċa bajda u biċċa tal-frawli jew biċċa taċ-ċikkulata magħha. Żżid aktar, aktar ma jkollok aktar hemm ċans li bniedem ħo flok waħda ħa tnejn tlieta. Anke l-iebes, l-iebes qabel konna nagħmluh bi ftit lewż. Tagħmlu hekk ġad-dawl, tara ħajsu ħġieġ, tara l-lewż jieqġa. Illum il-qubbajt imlejnih b'aktar lewż u ġell lewż. Anke l-artab ta'. L-artab għandna n-normali, u mbagħad għamilna ieħor bi tliet darbiet aktar lewż. Il-Maltin speċjalment, ifhimni, iħobbu żaqqhom, iridu xi ħaġa aħjar, dejjem tipprova.